hian in hun tha tak mai UK Zofa te min han pe leh hi lawmawm in a ropui ka ti a, kan hun tawn te kan han ngaihtuah in eh heng hun tha te eh kan nei leh thei a ngem kan nei thei a ngem tih te nitin mai kan eh ngaihtuah thin a, chutih rual in taksa in kan in hmu thei lo a marawh chu ti hian Chawlhni ah te Pathian in hun remchang min siam sak thin a khawvel thiam na te Hmangin kan han inhmukhawm leh thei thin a, inkhawmna hun tha tak mai kan han nei leh thei thin tei ropui ka ti a, lawmawm ka ti a, chutih bakah chuanin kan inkhawmah te, Mizo inkhawmah hei Pathian thuchah puan chhuahna hun tha kan hotute'n min buatsaihsak leh thin avang pawh hian ka lawm em em a, kan hotute leh Pathian chungah lawmthu ka sawi a, Pinpuina lo kal zawng zawng te athalhin Lalpa Isua Krista hmingin chibai kan buk cheu a ni. Vawiinah hianin thu rei tak sawi ka tum lem lo va, amaherawh chu zirlai kan zir ho ang a, tha naupang puala hun hman te kha tha em em mai a, Noah chungchang te, tin naupangtena Bible chang han chhiar leh tha Enge sual tleng fai thei ang lal Isua Krista thisen chauhin sual a tleng fai thei ni tih music kan han ngaithlak te kha ropui ka ti a. Chumai piah lamah Martina eh Pathian fakna hla mawi tak mai min an sa a, ka pual chu ni bik chiah lo mahse eh ka thusawi hunah ka tiang a eh item tha tak mai zai mawi tak kan han ngaithla thei kha ropui ka tiin lawmawm ka ti hrim hrim mai a, Martina chungah pawh lawmthu kan sawi a, Ka Lalpa hnenah chauh lo chuan, kan Lalpa hnenah chauh lo chuan engmah hi, khawi mah hi kalna tur kan nei lo a ni tih min han hriat nun tir leh kha ropui ka ti a, lawmawm ka ti a, chu chu kan sawi duh bawk a ni. Pawnah hianin kan thupui tura kan thlan duh chu rinna chungchang hi a ni a, eh ka ring zel ang che tih hi a ni eh tawp mai ina ka thu han thlan duh chu tin Lal Isuan a kalpui che tih hi ka rilru a awm bawk a eh chu chu eh Bible thua mi hrang hrang te atangin zirlai kan zir ho anga tawi te te a han zir ho turin kan thlang chhuak a sermon ang pui pui pawh a ni dawn lo a ni umm Chanchinṭha Johanna Ziak bung sawm pakhat Chang sawmthum pariat ah khan kan hmu a, Lazara chungchang ah khan Lazara unaunu Marthi ite chuanin Lazara kha a thi tawh a, nili thlan ah an zalh tawh a, a uih tawh ang an ti a. Chumi ah chuanin Isua'n thlan ah a kalpui a, Khawi ah nge ruang chu in zalh? tia a kalpui khanin Lazar a unaunu a farnu Marthi chuanin, Lalpa tunah zawng a ui tawh ang, a thihna nili a ni tawh si a, a ti a. Chutah chuan Isua'n a hnenah, I rin chuan Pathian ropui zia i hmu ang ka ti lo che em ni? a ti a, tih thu kan hmu a. I rin chuan Pathian ropui zia i hmu ang ka ti lo che em ni? tih kha nih a ni. Vawinia hian chu chu rinna ka ring zel ang che tih hi kan thupui tura kan thlan chhuah duh a ni e. tin Pathian thu dang Hebrai mung sawm pakhatah hianin rinna chungchang kan hmu a, kan chhiar leh lawk anga Hebrai mung sawm pakhat chang khatah hian tin rinna hi thil beiseite awm ngeia hriatna, thil hmuh lohte hriatfiahna a ni tih hi kan hmu bawk a ni. kan thusawi pahin thil dang a Bible chang dang chu kan rawn chhiar chho zel anga inhrilhfiah pah chho zel turin e khangte kha kan chhiar duh phawt a ni a Lalpana thu kan chhiar te kan zata man min sawmsak rawh se Amen Pathian hmaah kan thusawi turte hlanin tawngtaina lo nei hmasa ang. Lalpa kan Pathian min hmangaihtu, vawiinah hian i mi hmangaihna a chunga kan chungah a thar a, i lantir leh vangin i lawmthu kan hrilh chiah a, ni thar duhawm tak mai nangin min hmuh tir a, eh nangmah faka nangmah pawn hona hun tha leh i thu leh hla te ngaithla a, nangmah fak ho thei tura UK Mizo fa te Lalpa nangmahna hun tha min buatsaihsak leh vang hian lawmthu kan hrilh chiah a, Khawvel hmun zau zawk te kan thlir a, hmun hrang hrangah harsatna leh buaina hna men loin kan tawng a, a hria vanga harsatna kan tawrh mek laiin sorkar avanga harsatna buaina tawk te pawh an awm a. Tun lawka kan unau Martin a sawi ang khan Burma ramah te chuanin hun harsa tak mai leh hun khirh tak te an tawng mek a, chutiangin ram dang dangah te pawh harsatna ṭam avanga harsatna tawk te, hripui avanga harsatna tawk te, tin kawng hrang hranga natna, lungngaihna leh mang anna tuar te pawh an awm a ni. Lalpa chung hunah chuan heng tuartu zawng zawng tan hian kan ṭawngṭai a. Tin Lalpa chung hunah chuan nangmah ringtute chuanin nangmah chauh hrinchhana nangmah ring zel thei turin he nangmah a an intihchak theihna turin an tan kan ngensak a. Tin tun hunah hian nangmah thuchah kan puan chhuah tur nangmah ring tlat zela kan nun theihna tur pawhin nangin min ti chak bawk ang che. Isua Krista hmingin i hnenah ka rawn dil e. Amen. ka sawi tak ang khanin bible ah hianin Isua'n thil ropui tak tak mi tam tak mi hrang hrang hnena thil ropui tak tak a tihsak te kan hmu a amah ring tlat tute hnena a thil pek te thil ropui tak a tihsak te kan hmu a ni kan hrehnem em em mai a chung zinga tlem te chu vawinneiah hianin kan sawi duh a ni a Genesis bu chang hian han tan ila a bul a ni bawk a, Bible bul a ni bawk a. Genesis-ah khanin ih thawnthu mak danglam tak mai hmuh kan neih a, chu chu vawiinah hianin ih han chhiar chhuah ka duh a, thil common lo tak pawh niin ka hria a, nang nangmahni pawhin a umm In sermon ngai lem lo, sermon tu te pawhin an sawi tam lem lo pawh a ni mai thei a. Genesis bung sawmhnih pakhatah hianin nufa chungchang kan hmu a, tah chuanin changkua atanga chang sawmhnih pakhatah khanin ih Hagari leh Ismaela chanchin kan hmu a ni. Chuan ih he thuthlung hnuia lal Pathian inpuanna ropui ka tih deuh mai a ni a hei hi. Umm. Hagari chu Abrahama bawi nu a ni tih kan hria a, kan hre vekin ka ring a. Tichuanin Abrahama khanin a nupui lakah fa a neih theih lo vangin a nupui Sari chuanin ka bawi nu Hagari hi hnen atang hianin fa min pek theih a ka beisei a ni, Hagari hi pawl mai rawh tiin Hagari chu a pe a. Tah chuan Hagari chuanin Fa a hring ta ni. Pathianin Abrahama hnenah chi tam tak thla a pung turin mal a sawm a, chutih laiin Sari chuan fa a nei thei bawk si lo a, mihring remruatna kha rawn lang ta ni. Tah chuan Pathian remruat tihlawhtling turin mihringin rem an ruat a, tichuanin Hagari chuanin fa a hring ta, Ismaela a rawn hring ta a ni. Chumi hnuah chuan Pathian chuanin a remruat tihlawhtlingin Sari pawh chuanin ngah fa a rawn nei ve ta a. Tah chuanin ah, Sari ah, thu rawn petu khanin Abrahama hnena thu rawn pe a ka bawinu hnena chang hian fa min pe mai rawh tia thu rawn petu khanin Hagari leh a fa Ismaela kha a hmumaw leh ta si khanin bawinu hi a fapa nen hnawtchhuak rawh a ti leh sia ni. Tah chuan Abrahama chuan Abrahama hnenah Pathianin a thu a sawi chu, I nupui thu ang khan bawihnu chu hnawtchhuak rawh tih kha thupek kha a dawng ta bawk si a. Tah chuan Abrahama chuanin hreawma ti ve viauin ka ring a, bawihnu Hagari chu a fapa Ismaela nen chuanin tui thawl pein tah khan thlalekah khanin a chhuahtir ta kha a ni a. Tichuan thla lehah chuan a vak a vak a Hagari chu a lung ngai em em mai ni tui an neih tawh bawk si lo. Tah khan, tah chuanin a lung ngai chuanin thla lerah a vak a vak a, tui thawl a tui a awm ta lo va. Tichuan naupang chu hnimbuk pakhat hnuaiah a dah a, tah chuan a va ṭap ta a ni. a khan ring takin a tap a chutah chuan pathianin i hagari tap ri chu a hria a tin naupang aw rawl chu a hre bawk a ni tiin pathianin a rawn a rawn be ta a tah chuanin ah hetah buk sawmhnih pakhat chang sawm pasarih thla khan kan hmu a a chuan Hagar eng i ti nge ni le hlau suih a umna a naupang aw kha Pathianin a hria a sin tho la naupang kha kai tho la i kutin chelh rawh amah chu chi ropui takah ka siam dawn a sin tiin Pathianin Hagarin chu a zu bia a tah chuan eh thlaliara tui pawh awm lohna ah khanin Pathianin Hagarin chu mi chu a tirvar sak a tui a lo pe ta a, tah chuanin tui thawl ah chuan tui chu thun khat a, naupang chu a intir a tichuanin an kal ta zel a ni tih kha kan hmu a, he thu hi ropui ka ti a, ih mi thenkhat chuanin bawi nu kha chu ro luahtu tur a nih loh avangin ih Abrahama khanin a hnawhchhuah kha a ngai hrim hrim a ni hrilhfiahna ah chuan, nimahse chutih rual rual chuan ih dan lo anga I bawi nu Pathian remruat pawh ni lo ang hnawhchhuah ngai pawh kha ni se, thla lerah khanin Pathian a auna kha Pathianin a rawn chang a, Pathian a mamawna leh Pathian a rinna kha ah khanin Pathianin a thla thlam lo a, ropui ka tih lai tak mai chu khata Pathian a hnena Pathian rawn inpuan lehna kha a ni. Amah ringa Pathian autu hnenah khan Pathian chu a inpuang a, a thlah thlam lo a, a mamawh tak mai tui kha a rawn pe leh ta a ni. Chutiang chuan keini pawh a kan vak vai thin ang, harsatna kan tawk thin ang ni mahse lang chung kan mang an lai tak chu Pathian kan lo hun a ni dawn lawm ni. Chungah chuan Pathian i min kalsan lo ang, ka ring tlat zel ang che tia amah kan auh kha i a pawimawh em em atah chuan Pathianin Lal Isua hian min kalpui reng a ni tih kha hemi atang hian kan zirlai atan kan la chhuak duh a, tin a pahnihnaah chuanin kan lak chhuah leh duh chu Mark-a chanchin tha Mark-a ziak bung sawm thuah khanin chang sawmli parukah mitdil Bartimai-a chungchang kan hmu a, tah chuan Bartimai chu mitdil a ni a, mi thawm chu a hria mah se engmah a hmu thei lo a ni. Chutih lai chuanin mi zi huai huai kha a hria a, chuan eng nge aw mite chuanin an tih tiin a kut dawhna khata a lo thutna atang khan a lo ngaihven ve a. Tichuan, Isua lo kal a ni tih kha a hria a ni. Isua chuan damlo te tidama mitthi te pawh kai tho tih kha tlangkama a lo hre ve pawh ni mai thei a. Tah chuan Isua lo kala mi khan an pan dur dur tih a hriat khanin I lo au ve tawp mai ni awm hun atang khan kal pawh kal thei lo a, nimahselang Pathian a mamawhna kha a lo au chhuahpui ve tawp mai a. Chuan Isua Davida fapa mi khawngaih rawh tiin a au a ni. Nimahselang a vela mite khanin lo au bengchheng su tiin mi tam takin ngawi turin an khap a ni. Mahse, ani chu beidawng duh lovin Isua Davida fapa min khawngaih rawh tiin a au char char mai a, tah chuan Isua chuan a aw alo hre ta a, a chuan amah chu han ko teh u a tia a ni, a ropui teh ro, amah chu han ko teh u a ti a, tichuanin amah chu an ko ta a, mitdil chu Kova hnenah chuan thlamuang takin tho la, awm la, tho tho rawh a Kova che an ti a, tin ani chuanin a puan a paih a, a zuang tho va, Isua hnenah chuan a kal ta a, tichuan Isua chuan alo bia a ni, I chungah engtia ka tih nge i duh? a ti a. Tin mitdel chuan a hnenah, Rabuni, hmuh theih ka duh, a ti a. Isua chuan a hnenah chuanin, Kal tawh rawh, i rinna hi i dampui a ni e, a ti a. Enge i chungah tih ka duh? tiin a zawt a. Aa, kha mitdel kha i kut dawn ni a, mitdel a ni a. Tichuan, Isua kha eng duh leh beiseiin nge lo au chu i amah khan a inhre chiang a. Enge i duh a tih khan hmuh theih ka duh a ni. Amah a beiseina bakah khan amah a mamawh ber kha hmuh theih kha a ni a, chu chu a dil nghal a. Ani chuanin, I rinna hi i dampu a ni, tiin Isua'n a hrilh a. Tah chuan, Chawp leh chilin a hmu thei nghal ta mai a ni. Hetah hianin ropui ka ti em em mai pakhat chu a hmu thei ta nghal a, kal kawngah chuan Isua a zui ta a tih kan hmu nghal bawk a ni. Tichuan a hmu theia kal bo nghal mai loin Isuana a tihdamna chu lawmin kal kawngah chuan Isua a zui ta a ni. Lal Isua Krista lo kal kha a ring a, a lo ring zela a lo au a, tichuan tihdamna a chanhnuah khan Isua chu a zui ta bawk a ni. Vawihnia chu chu chu zirlai tha tak mai kan ta niin ka hria a, Lal Isua min ti dam a, kan dilna te pawh min ti hlawhtling a, kan zirna te pawh niang naupang te pawh maw, kan zirna te pawh hlawhtlinna min pe a, hna tha tak tak te pawh min pe a, in leh lo chhungkua min pe a, chumi ah chuan in a thil pek ringawt lawmpui lo khan amah hi kan lo zui ve thin tur a ni, kan lo zui ve tur a ni tih kha e vawindia hemi atang hian zirlai ropui tak mai ih a awm a, chu chu han zir leh ila ka duh a ni. A pathumna chuanin Johana, chanchin tha Johana ziak bungli chang bungli thu kha a pu pumpuih kha a ni mai a, mah erawh chu ih Bible chang hi ka chhiar chhuak vek dawn lo a, thawn thuangin ka han sawi tawp a ni ih a rei dawn avang khan han chhiar vek chuan a rei dawn a. Johana bungliah hianin Isua leh Samari hmeichhia thu kan hmu a ni. Tah hianin tui chhunchhuah bula hmeichhia tiin thupuiah kan dah a, tui chhunchhuah bula hmeichhia kha kha Samari hmeichhia a ni. Tah chuan Isua khanin khang lai ram dung leh vang kha a fang thin a, kein thui tak tak an kal thin a. Tah chuanin khaw pakhat kha an thleng ta a, tah chuanin Sukkar an tih chuan lo thleng a, tah chuan tui chhun chhuah a awm a ni. Tah khanin Isua chu a hah ve tawh bawk a niang chu a thu a, tui chhun chhuah bulah chuan. Chuan thawnthuahte kan hmuh dan chuanin a zirtirte chu hei bungli zuhana bungli ah hianin a hrilhfiahna chuanin a zirtir te lah chu eitur leiin khua an kal tawh si a tih kan hmu a a zirtir te kha khua eitur e leiin emaw ngaihtuahin an kala amah chauhin tuichhun chhuah bulah chuan thu a tah chuan samari hmeichhia chu rawn kal ta a an inbiakna zawng zawng chu bible ah kan hmu a ta chuan isuan samari hmeichhia hnenah khanin tui chanchin tui nung lui chanchin kha a hrilh fiah a, in tur min pe rawh a tih khan Samari hmeichhia khan eng ti zia a, tui in tur kei Samari mi hi engvanga min dil nge i nih? tiin an in be chho zel kha. Tui nung lui keimah hian ka nei a ni tiin Isua chuan a chhang a. Chutah chuan kha Samari hmeichhia khanin mak ti tak maiin Tui chu tui chu min pe rawh, tiin a dil a. Isua chuanin, Khata chawp leh chilh khan i Lal Isua chuanin chanchin tha a hrilh nghal ta mai a ni. Tah chuanin hmeichhia chuanin mak a ti em em mai a, i pasal, i pasal va ko rawh a tia, pasal ka nei lo a tih khan Isua chuanin, Nia, pasal ka nei lo i tih chu i ti dik e, tuna mi hi pasal a ni lo reng a ni. Tiin a chhang mai ta a, pasal panga i nei tawh a, tuna mi hi chu i pasal dik tak a ni lo reng a ni, tiin a chhang. Khata khanin hmeichhia chuan Samari hmeichhia khanin zawl nei tur hmu tak, thil hre tak a ni tih in a hria a. Tah chuanin khuaah chuan a tlan let leh vang vang a, chu Lalisua Krista a hmuh thu chu midangte hnenah khan a hrilh a. Messia ni thei awm em lo en teh u, tiin khan midang hnenah khan a va tlangaupuii ta a ni. Chuan midang ho pawl chu an rawn kal a, Isua'n eh chanchin ti khan a hrilh a, a hnan in biak a, an hrilhfiah zel hnuah khanin umm midang pawh khanin helai ropui leh deuh mai chu midang pawh khanin eh kha khua mite khanin eh a hnenah Lalisuak Krista hnenah an rawn kal a, a chanchin te lo hrilh khanin mi tam takin ama thu avang khan kha Samari hmeichhia ina Isua chanchin khawchhunga midang hnena a va hrilh avang khan mi dam takin amah chu an ring ve ta a. Tin an ni chuan hmeichhe hnenah chuan, Tunah zet chuan i thusawi avanga ring kan ni ta lo, keimah ni ngeiin a thu kan hria a, he mi hi khawvel chhandamtu a ni ngei a ni tih kan hre ta, an ti a ni. A ropui he hmeichhia hianin a thil hriat te a phur tak maiin midang hnenah khan a va hriat tir a. Chumi avang chuan midang te pawh khanin Lal Isua Krista chanchin tha chu an lo hriat phah ta a ni. Keini ho pawh hianin keimahni chanchin tha kan hriat te hlimna leh lawmna kan nei te hi mahnia awm mai loin midang hnena puang chhuak tur kan ni. An sawi thin a fiamthu in hei hnam Bengali hnam an ti a, eh hnam an hnam chu sum dawng ten lo nian pha kar thin a an ti a eh an pian thar pawh hian midang hnen a hrilh phal thin lo midang in van ram an kai ve ang an tian sawi phal lo thin a an ti a ma ro chu kha ti ang tu kha kan ni lo a fiam thu mai ani a ka khat tak ani le ni lo pawh ka hre chuang lo a ma sin lali suak krista chan chin tha hi chu Midang hnena puang chhuak ve tur kan ni. Kan hriat chanchin tha kan hlimna kha midang hnena puang tur kan ni a. Kan hrilh anga hei heng laia kan hnathawhnaah phei chuanin ringlo mi tam tak kan thawhpui mai thei a. Tin, ringlo mi kan tih hian Lal Isua chu hre tawh tho mahse, Kristian pawhin tih mahse nunpui lem lo hi tam tak kan awmin ka ring a, kan thawhpui te ah pawh. Chungho hnenah pawh chuan kan nun ang, kan nun dan te, kan chenhzia te, ni tinin anmahni hnenah khan kan theih ang tawk a, kan hrilhfiah a, kan hrilh thin hi kan mawhphurhna a ni a ni a ni tih kha chiang takin hemi ah hian hemi tang hian a langin ka hria a, chu chu kan zirlai atan kan sawi duh bawk a, tin a Midang pakhat leh ah chuanin eh a palin ah chuanin zing chanchin kan hmu a, chanchin tha luka ziak bung nga chang sawm pasarih ah khanin eh zing chanchin kan hmu a, he zing chanchin hi umm a ropui khawp mai a, Isua khan tia a kal pah in mi dam tak kha an rawn kal thin a, an anmahni te a dek a, lo dawm tawh rawh teh a ti a, tin anmahni a kha hmeichhe thi put chung changah pawh khan amah va dektu kha a de atang khan i damna kha a chang mai kha a ni a, tin mitthi te pawh lo tho rawh tiin anmahni va dek a an tho a, an lo an lo an lo nung leh mai kha a ni a. Hei a zeng chanchinah erawh hi chuanin mi tam tak avangin kha zing kha a khawih phak ah khan a awm thei lo a ni. Tichuan khang a chhungte emaw a thiante pawh an ni mai thei he zeng chanchin ah hian i a thiante emaw a chhungte ah khan rinna Lal Isua Krista in ah a ti dam thei a ni tih rinna nasa tak mai kha a rawn lang in ka hria a. Tah chuan in ah kawngka ah pawh khan an luhpui thei lo ni he zeng hi inchung kha an ti pawp a, inchung ah khanin Isua hma zawn ah khan an rawn thlak thla ni kha ti rau, inchung atangin a lai tak ah Isua hma ah a khum chawp khan an rawn dah thla tawp mai ni, an rinna kha ropui ka tia inchung ah an en ta ula, e keini inchung hi chu Phelh rual khan i dawn lo a, mah rawh chu kha ngun lai khan an inchung kha engtia siam nge niang u te ka tia, eh rangva te lo ni se an kuaih ṭhet kha ngai dawn a nia, eh di te pawh kha rawn ta se ang an phelh kha ngai dawn a, tah chuan inchung aṭang khanin an uaithlak tir a, tah chuan Lalisua chuanin a lo ti dam ta mai a nih, a nih pawh kha tho la, i khum la la, I inah kal rawh, tiin a mutna chuk chu pa pawh chuan a la a, Pathian fak chung zelin a inah a haw ta a tih kan hmu. Lal Isua Krista an rinna kha ropui a tidam thei a ni. Kha zeng kha amah vang Isua in a avang khan a dam thei a ni ke in a kal leh thei a ni tih an hriat a, an rin avang khan amah chu an pan a, tin chung pawh ti che khawpin amah an rinna chu an ti lang a. tah chuan an rinzia chu a lo hmu a tia a ni Isua pawh khan amah an rinzia kha a lo hmu a ni tih kha he Bible ah pawh hian he Bible chang ah hian kan hmu a tah chuan an rin na san zia hmu in lal Isua Krista chuan a lo ti dam a chu zing pawh chuan Pathian fak chung zel in a in ah a haw ta a ni a ropui hlawm hle mai a hei hi tlem te Bible ah Isua thiltih mak te amah ringtute hnena a inpuanna chungchanga tlem te ka in tar lan duh te ni. An khang lo pawh kha thil tam tak a awm a, kan rinna siamtu leh tifamkimtu Lal Isua Krista lam hi vawinia hian kei ni ni pawh hian kan en tlat a, kan rin tlat zel hi a va pawimawh em tih kha kan rilruah a lo awm ta sela, vawiina ringtute hian Eng chin hian nge Pathian hi kan rin le tih hi lo in en ta bawk ila ka duh a. Thil tha a lo thlen chauh te, kan dam that lai chauh emaw, kan zirna emaw, kan hna emaw kan hlawhtling lai chauh hian Pathian hi kan ring nge, engtik lai mai pawhin kan nunah hian kan ring tih hi i lo inchhut ngun ila thain ka hria a. Habakuka bung thum chang sawm pasarihah hianin rinna mak deuh mai kan hmu leh a, hei hi ka sawi zawng zawng a lehlam ang chiah kha niin ka hria, chu hi kan chhiar leh duh a, tuna keimah dinhmunah hian engmah nei lo in awm dawn ta ila Pathianah hian ka lawm zel ang em, ka ring zel ang em? Habakuka bungthum chang sawm pasarihah chuan, Theng theipui thing par vul dawn lovin, grape hrui rah dawn hek suh seng, olive thing pawh rah lovin, lovin ei tur chhuah dawn lo seng, huanga ta ran rual bovin, ran inah ran awm lo mah seng, ka lawm zel ang Lalpa ah chuan, ka chhandamna Pathian ah chuan ka lawm cheu dawn, a ti a ni. Habakuka rinna hi a ropuiin a mak a, Hemi dinhmunah hian keini hi ding ta i lang, kan lawm cheu ang em? Kan la ring cheu ang em? tih hi i inngaihtuah ta ila, mak hi ka ti thin a, engmah nei loin awm ila, Jopa kha han ngaihtuah ta ula, tun hunah pawh hian ka chhiar lohna a, a thawnthu kha han ngaihtuah ta ula, Jopa pawh kha a neih zawng zawng lak bohin a awm a, A fa ti thlengin a ran rual thlengin lak bohin a awm a, nimahse lang Pathian kha a sawi che lo a ni. Tah chuan Habakuka pawh hian engmah nei lo mai la, ka lawm zel ang Lalpa ah chuan, ka chhandamna Pathian ah chuan ka lawm cheu dawn a ni, a ti a ni. Keini pawh hian chu lawm cheu nun, ring zel nun, ring tlat nun chu kan nei em aw tih hi inngaihtuah ila thain ka hria a. Tin, pakhat leh ah chuanin Daniela leh a thiante chungchangah kan hmu bawk a, e Daniela lehkhabu bung bung thum chang sawm parukah khan Daniela thiante pathum chungchang kan hmu a, Sadraka te, Mesaka te, Abednego te kha e an lal lal Nebuchadnezzara chuanin ama milim kha chibai buk turin e a dah a, tah chuanin an bai an buk duh lo a, an hek ta a, kha milim chi bai buk duh lo te kha chu Meipuia paih tur an ni ta a ni. Tichuan engtin nge an tih an nih khan Daniela bung thum chak sawm paruk te a ka duh lai te chauh hi kan chhiar ranga thawnthu zawng zawng chu kan chhiar lo mai ang a. Sadraka te Mesaka te Abednego te chuan Lal chu an chhang a a hnenah, Aw Nebuchadnezzar, he thu ah hian kan chhan che pawh a ngai lo ve. Kan Pathian a rawn kan bawl thin a chuan rawtuina meipui ata min chhan chhuak thei si a, I kut ata pawh aw Lal ber min chhan chhuak mai ang. Lalpa chuan Pathian chuanin rawhtuina mei atang khan a chhan chhuak thei tih an hria a, Lal Nebukahnezara lakah pawh an chhan chhuak, a chhan chhuak mai ang. Nimahselang hemi piahah ropui em em mai chu chu ti lo pawh chu ni se la, aw Lal ber i Pathian te rawng chu kan bawl dawn lo va, i rangkachang milim din pawh chu chibai kan buk hek lo vang tih hria ang che. Chuti lo pawh chu, chuti lo pawh ni se la, Pathian chuan chhan chhuak dawn lo pawh ni se, meipuiah khan thi dawn pawh ni se, pai luh i nawm se, a kha milim kha chibai buk loin meipuiah thlak ni se, thi dawn pawh ni se, Pathian lem rawng khan bawl dawn chuang lo a ni tih kha huai takin an Pathian rinna kha a Nebuchadnezzara hmaah khan an sawi a ni. Chibai kan buk hek lovang. Min chhan chhuak dawn lo mahse lal dang chibai buk thei kan ni lo, tiin heng thian ho hian Nebuchadnezzara lak ah chuan khauh tak maiin an Pathian an rinna chu an sawi a ni. He natna lakah hian min chhan chhuak dawn lo mah se, he hriawmna lakah hian min chhan chhuak dawn lo mah sela, he harsana lak atang hian min hrual chhuak dawn lo mah se, huanga ta ran rual boin engkim che vek mah se, Lalpa, ka ring zel ang che, nangmah chauh hi ka damna ka rinchhan i ni a, thi dawn maw i lang, nangmah chu ka phatsan lovang che, tiah Pathian hnena kan rinna ka ring tlat zel ang che tia kan puan kan puan chhuah theih hi a van pawimawh em tih hi vawinia hian eh kan ka thupui ber kan han sawi duh ber a nia chuti lo pawh chu ni sela aw lal ber tih kha min chhan chhuak dawn lo mah se tun hnaiah hei um keimahni mizo ah UK mizo te zinga te pawh harsatna tawk neuh neuh te kan awm a natna tawk te kan awm a covid vanga harsatna tawk te kan awm a tun hnai berah kan hriat berah chuanin hei pastor sangte te pawh a ni a tah khan ani kha chanchin kha kan hre thin a Pathian hnenah kan tawngtai pui a tunah chuanin that lam a lo pan ta lo awm em em mai a khang kan tawngtai thin lai a ka rilro awm chu ani kha an em em mai a e covid avangin a thi khawp hialin harsatna maw natna a tawk a ni ta chuan kan tawngtai pui a a damna tur kan dil a ni mahse ka rilru a lo awm chu heng kan dilna zawng zawng te kan natna zawng zawng te a natna zawng zawng kha i dam lo mahse Pathian khan damna pe lo mahse ah kha natna atang khan chhan chhuak lo mahse a thlarau kha a dam tho a ni tih kha Pathian a rinna chu i a rinna chu engmahin a dal chuang dawn lo a ni tih kha ka rilru a awm a chuvang chuan heng ah thianho ina Pathianin kha meipui atang khan chhuak chhan chhuak dawn lo mah se, lal dang che bai buk thei kan ni lo. Kan hma ah harsatna te min kian san lo mah se, tih hi e vawiin ni ah Lal Isua Krista ring tlat mai tu kan nih hi a va pawimawh em tih kha e ka rilru a awm a, e hla pakhat hemi chungchang hemi hemi thu min puitu deuh mai min fuihtu deuh mai hla pakhat a awm a chu chu eh sap hmeichhia pakhat hianin a sa a Loren Daigle hi mahse hei in mizo in hei lehlin a awm a chu chu han play lawk ka duh a he kan thusawi tifiahtu atan hian ka hmaah harsatna ten min kiansan lo mahse, ka kawng daltu luipui pawh thenin awm lo mahse, i hnena ka thlen zawngte chhanin awm lo mahse, nangmah chauh ka ring ang tia Pathian hnena nangmah chauh ka ring ang tia kan inhlan theihna turin he hla hi kan hotute, kan admin lampang khan khawngain min han play sak lawk sela, i lo ngaithla lawk ang u Rilru leh tih tak zet in a thu te ngaithla in ngaihtuah chung in tih kha kan ngen lawk duh a ni. Kan hotu te khan min play sak lawk theih chuan. Fel ang che tih hip a pawimawh ka ti a, ka hma ah harsatna ten min kian san lo mah se, ka kawng dal tu luipui pawh then in awm lo mah se, I hnena ka thlen zawng te chhan in awm lo mahse Lalpa nangmah chauh ka ring zel ang che. He thu sawi thei tu dinhmun a kan din tawh chin ah chuan Pathian chauh hi lo ropui thin a ni tirh u. Ah min chhan chhuak dawn alawm, Pathian a awm alawm tiin kan in nghat thin a ni mai thei a tha e. Chu pawh chu lo thleng lo ta pawh ni se, Pathian in a che ber pawh dawng thleng dawn se, Pathian chu ka ring tlat ang tih hi Pathian hnena kan in nghah na tur niin ka hria a. He hla ah chuanin thil eng pawh ka chungah thleng se, lung ngai lovin ka lo lawm ang. Huai tak pawhin ka awm reng ang. Ama kutin min hruai zel thin. Vawiin ni thleng hian Pathianin a kutin min hruai ni lawm ni? Vawiin thlenga a kuta min hruaitu Pathian hian kan velah natna hrang hrang avangte Accident avang te, buaina hrang hrang avangin mite an thi chur chur a harsatna an tawk a. Chutiang karah chuanin keini hian thlamuanna kan nei em? Pathiana thlamuanna tak tak hi kan nei em u? tiin inngaihtuah ang u. Khawvela thil ka tih zawhin ka sualte pawh ngaihdam niin ka thih dawnin ka hlau lovang, Ama kutin min hruai zel thin. Maw? Ka thih dawnin ka hlau lo vang, ama kutin min hruai zel thin. Thihna hial pawh tawk dawn ila, Lalpa chu reng zel tur kan ni, kan hlau dawn em ni? Ama kutin min hruai zel alawm. Tih hi Vawini-a ringtute, helai Mizo, UK Zofate kan inhnghahna, kan lungpui nghet ni turin chu chu. kan sawi duh a, nachina Martin-a hla kha ka rilruah, e, a sak lai atang kha, a sak lai khan min hnem em mai a, a mizo hla chuanin, Aw khawiah nge, aw khawi lamah nge, ka thlarau tana himna chu min tanpuitu thian rinawm khawiah nge, ka Lalpa hnenah chauh a awm, kan thusawi nen khan in a inmil hleng ka hria a, Lalpa hnen hi kan himna a ni a, A ni, amah chauh hi ring zel tur kan ni a, kan thih dawn pawhin min thlah thlam lo ang. Amah chauh hi i ring zel ang u tih hi vawinia kan zavai a hriat a Pathian ropui nan kan sawi duh ni e. Lalpana thu kan za tan malsawm rawh se. Amen.